nti is there any locations bi wɔ akra ase a na ɔmo yɛtontɔ aduane wɔ hɔ a wobɛtumi aka kyerɛ sɛ yɛnhwɛ yie. Ɔno like akra like run about bi wɔ hɔ nom. Akra deɛ asɛ nfa pa na ɔmo fɛ no akra because ɔmo taa tẹ kẹmẹ nkɔfɔ taa pa akra akra akra. bɛn tɔn tare anasɛ. dabi wɔn sɛ ɛɛm. Um, Rawlings Park ne yes. nkyɛn hɔ nom. Rawlings sɛ- Park hɔ nom. Ɛhɛn. Baabi a eh, Makola ayi Law school. law school no wɔ no. Patran. Ɛhɔ nom taa pae akra akra akra akra. Okay. Aha.
Like ɔmo tɔn aduane bi wɔ hɔnom, nipa ko no ɔyɛ agent. Ei. Wo sɛ, wo adwene wobɛhu sɛ nam na ɔmo yɛ wei no, wobɛka sɛ "Oh, ɛyɛ apɔnkye nam wei, but ɛyɛ nipa nam na ɛde aba no into physical. Nti wo na awerɛ pɛ no once obi ɔna first na otumi bɔ mpaeɛ paa but aduane na odiiɛ wobɛhu sɛ ne mpaebɔ no afe deɛ ɛbrɛ ase but wadwene ɛnkɔɔ sɛ aduane na wokɔtɔɔeɛ no ɛno na ama ayɛ wo saa.
Eti akra sei no rollins park hɔ no run about hɔ no ɛhɔ yɛ mo agent ba ɔdaso hɔ sisi yɛ. Ɔdaso hɔ.
Ɛyɛ nipa baako anaasɛ wakyɛ ama nipa bebree? Oh, wakyɛ ama nipa bebree. Wɔn sɛ ayɛ dɛn na ayɛ sɛ ɛɛ yɛyɛ baako. Wei wɔ ɛɛ La Paz, wei wɔ wei. Yɛpɛ sɛ yɛyɛ bibiara baako because yɛmpɛ sɛ maame no bɛbrɛ nti yɛboa no so that hmm. yɛpɛ ɔd ɛɛ like dɔm dodoɔ dodoɔ ɛda aba. Eti Rollins Park na agent no de wɔ hɔ. Patran. Ɔtɔ de aduane.
Like ɛmo ne ne ho nkwa ne ba. Ayɛ ka. Ɛmo a yanoa.
Sɔfo yi ma adi bi.
Eti a nkɔfo tɔ di sisi yɛ. Ɔmo tɔ.
Ɛna ɔmo ɔmo kɔ makɔla hɔ ne ɛhɔ ɛhɔ na ɛyɛ makɔla no aha. Ɛna ɔmo awu. Ɔtɔ ɛmo plain rice ne deɛ. Wakyɛ ne ne ho wei. Ɛna because last time so mi firi mu no. mekɔtɔɔ like na m'adamfo sɛ ɔpɛ sɛ ɔnkɔtɔ aduane nti mekɔɔ na mesɛ o metɔ aduane ɔsɛ ɔno ɔntɔn mma me ɛna mesɛ adɛn nti ɔsɛ ɔno deɛ ɔntɔ aduane ne mma me ɛna mesɛ okay yo mate nti mekɔɔ na sister bi se wo dɛn deɛ woayɛ w'adwene sɛ wobɛha yɛ wo ho ɛna mesɛ o daabi like mpɛ sɛ mentɔ aduane no because m'adamfo ɔse kɔ me de no mm. wantɔ ama wo wantɔ ama me ɛwɔ hefa ɛwɔ hɔ nom a aha mebatɔ yɛde abɛto screen ne so ɛɛ baabi a yɛkyerɛ ne sɛ wonim hɔ a wowɔ kumase wowɔ eastern region wowɔ volta na wohwɛ yɛ na wonim ɛyɛ ɛɛ rollins park wɔn a ɔɔka no a ɛne yɛde ato screen ne so no ɛɛ ɛ ɛ abɔnten dwa ne deɛ yɛ sɔfo ɛsigyafo na bɛsi bɔ wɔware kora bɛdi bi sɔfo yi madi a wɔdi saa waakye wɔ saa enti ɛ bright so sɔ bright so di bi enti baabi a ɔkyerɛeɛ no ɛnni te asɛ de bakɔ no wɔ hɔ ɔwɔ hɔnom ɛna yɛ fa biem anam wonni location bi a biem like ɛsɛ obiara ne ɛti no deɛ wonim hɔ naa na wɔ ɛsɛ obiara because yɛ pɛ yɛn fa sɛ sɛ menya wei a wei so bɛnya wei ɛti mm. no deɛ wonim sɛ agent no wɔ no yɛ rollins park hɔ no a nkurɔfoɔ tɔ aduane no wɔtɔ ebi so wɔ no ma la pass ebi wɔ kasoa ne ne ho nkɔ no ba yɛakyekyɛ ama nkurɔfoɔ Enti, asɛdeɛ no a yɛde ato screen no so no, sɛ obi kɔtɔ a, deɛ na ɔkyɛ ma no? Wɔn kyɛ de, na yɛkyɛ yɛ. Ebi wɔ nom a bɛyie. Mm. Because adeɛ no ayɛ sɛ nipa nam na wadi. Ɛhɛ ebi sɛ ɔnom a yɛde bɛyie na yɛde bɛma o. Ɛna ebi sɛ yɛmfa no sɛ like first wotumi bɔ mpaeɛ paa yɛka yɛka ɔhyɛ. Afei deɛ wontumi mbɔ wontumi mbɔ. Asɔre fɛ prayers koraa wonkɔ. Wonkɔ because yɛ like yɛaka wahyɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpaebɔ mu.
sɔfo deɛ na wɔka fa ho um, deɛ mewɔ ka fa ho no sɛ um, wɔ sɛ yɛnyayɛ very careful yeah. about the food we eat outside dɔn yɛdi wɔ abɔnten because most of the foods outside no is polluted that's true yes most of the foods outside is polluted. deɛ ma mi kan deɛ ne sɛ yeah, majority deɛ ɔka yi deɛ ɛneɛ ɛyɛ nokorɛ paa so you have to be very careful of aduane a yɛdi ɔsɛ very careful paa sɛnɛ na ɔka sɛ ɔmo ɔmo obi yɛ party a ɔmo ɔda aduane firi po ase ba no obi ka sɛ ɔyɛ wedding na waka sɛ o mi ɔda aduane from this company wonim deɛ ɔde fi ba ɛna ɔde fi po ase na ɔde ba. so you have to be very careful wɔ aduane a yɛdi ho ɛyɛ very important. ne sɛ ɔba wa ɔma atiefo hu sɛ yɛkɔtɔ aduane a in the physical ɛmi nkɔ spiritual because bebree ni spiritual yes in the physical aspect no what should we see anasɛ what should we expect from ɔmo ɔmo tontɔn nnuane na ɛbɛn mi ehu sɛ science abehu yeah uh, yes the science science abehu sɛ wei that can prove us to. Mm -hmm. uh, Do you physical science? Me me te sɛ me se no wo bɔ mpaeɛ a nyankopɔn bɛ yi akyerɛ wo yeah because nyankopɔn ankasa no ɔnyɛ yiyi mu because wo twen bɛn no yɛ wei a wo bɔ mpaeɛ a wankasa wo bɛ te nka wɔ wo mu sɛ no aduane wei ɛnyɛ aduane pa yeah nyankopɔn ankasa bɛ yi akyerɛ wo. Mm. Nti I, I understand that but ɛnsɛ sɛ sɔfo te deɛ na meka na mebisa sɛ aside the spirituality let's come into physical ɛsɛ dɛ mene m'ani ahu wonie mhm. ba sunsum no ebia mehu foforɔ ba honam mu no sɛ mekɔtɔ aduane a meni ani ana mekɔtɔ mo ɛde ba de na normal person bɛhu a ɛkyɛ sɛ wei de maame na aduane no nyɛ papa ɔsɛ mm. obi a ɔnom a nipa dɔm wɔ hɔnom. Ɛna nnɛ wobɛhu sɛ aduane ketewa bi, wobɛhu sɛ nnipa bebree gu line no so. Jesus. Nti ɛba nsa na wankasa masa hwɛ yie. Ɛna ebi so ano yɛmfa nsa wokɔ akɔtɔ mpo ɔbɛkasa se mesi mentɔn mma wo. Mhm. Onya ka kɔ. Ɔbɛkasa se mesi mentɔn mma ɛmo no asa. Ɔboa ɛmo no wɔ hɔ. Because wahu sɛ wo deɛ woyɛ hye anaasɛ wahu bibi wɔ ho. Ɛhɛn.
Eh, me ni me nua bi tie mi ɔbɛ confirm George. Sunday, just Sunday. Me fa la pass. Mm -hmm. Me kɔtɔ jollof. Sɔfo, mm. nyame ko pɔn ne me dance ni. Yeduru hɔ no obi tɔ salad. Mm -hmm. Salad cream ne hwan hwan. ɛna megyina wɔ bi aduane wɔ hɔ mhm. meduru hɔ sɛ maame na mɛgyina wɔ saa yɛ obiara obi a mebɛtɔ adeɛ nka asa no meduru wɔ adeɛ na ɛsɛ nka woka
mɛgyina wɔ ama na yɛ nipa kɔ no nyinaa salad awie ohun sɛ megyina wɔ mene me nua no mm. nipa kɔ no wie sɛ maame bɛtɔ metɔ mɔɔse asa no sɛ maame ah, ah. asa na mabɛgyina ha ama wɔhu me sɛ megyina ha ayɛ obi salad awie wowie aka kyɛm sɛ asa ɛkyerɛ sɛ mame ɛka bɛsiw deɛ no sɛ ɛni wɔ but ɔmpɛso bɛtɔ ama me na mesɛ mame sɛ dɛn na woyɛ saa aka mebu fui paa o hmm. na meka sɛ mame ka wokɛ kyɛ me aka mekɔe me nua no kora so ɔtie ebi ɔyɛ adwuma gasti Mm okra yɛ den nti sɛ ɔyɛ mistake na ɔde ma wa. Mami nyɔ dabi o mic no me ba. Mhm. Aha. Ɛna mi twɛ mpa nipa egu ho tɔ. Ɛkɛ tantum sɛ bisa ko. Yo ɛyɛ trick.
Trick ɛwɔ mu ni sɛ wɔn sɛ yɛtumi kyi binom kra nipa ɔbɛtumi abɔ mpa yɛ agye ne ne kra no ɛtumi ɛ affect gye obiara so deɛ. Mhm. Obi wɔ hɔ a ne yɛakye de kra deɛ but baako bi wɔ mu a watumi amia n'ani abɔ mpaeɛ a it it corresponds to all those who are there ɛma ebinom nso a wɔn nso repere kakra no ɛtumi ɛgye wɔn. It's the same thing. Ɔtɔ maa wo a nka bi a wo at that particular moment wo mpaeɛ a wobɛbɔ agu so no all those who are going to eat it no woasɛe no. Woasɛe no yes. Because it links, ɛcorresponde to deɛ wo wo de rekɔ no. Mm. ah na kwame ma bɛgyina hɔ aduane asa wonka nkyerɛ me na woyɛ woahu mi o ɛna mebusaa sɛ ma mebɛtɔ mm. salad no asa mm. na so salad no de ase adi nkɔmmɔ o uh-huh. metwɛn sɛ salad asa de ate mo ma me yɛyɛ ne nyinaa wie yɛ akwame wo se wo se aduane ni hɔ ama me
I'm telling you.
because wobɛsɛe wɔ wobɛsɛe n'adwuma. ɛna wɔn no the sign so a mesu ehu sɛ okɔtɔ aduane wɔ bibi na ɛnyɛ a obehu yɛ wɔn wansena.

obi wɔ bɛyi ato nkyɛn hwɛ wonim kwabrane a watɔ fufu wobɛbɛka sɛ o yareɛ ne nkume ma ɔnim spiritual aspect
ɛtu nso bi kɔtɔ aduane na ɛho asena to mu a
ɛnidi wɔ biom
anaa nso wɔ biribi nso asade waka nso bi kɔtɔ aduane na biribi si wɔ hɔ a Ana ne biribi abiem. Mhm. Baabi na nso wɔ biribi obi bɛtɔ aduane na biribi si wɔ hɔ a. O oh, me me deɛ aduane paa deɛ mema wo trick wei. Wokɔtɔ aduane na aduane na wɔsa ama wo no woka kyerɛ sɛ wɔpɛ aseɛ ɔnsa aseɛ na wansa aseɛ nko ama wo a na aseɛ no wodea ase a me na mese mepɛ aseɛ na wo na aseɛ no wodea ma mepatwɔ sa aseɛ wo se wo nsa aseɛ paa deɛ a manto Mennim ade korɔ nti a meka saa.
Because ɔsaa sɛ na like ayɛ sɛ aduane no ntumi mba more anaasɛ ɛbɛbrɛ ase nti the more ɛɛ nti the more ɔbɛyɛ no na ɛmo no ɛɛba so. Ɛnsa nsa kwame ma to ka mi ɛyɛ sa kwame bɔ mi sɛ wɔ. Wokɛ sɛ ɔnsa seɛ paa na sɛ wɔde ɔnsa nti na meka sɛ menni ade koro nti a meka saa.

ɛsɛ eh, tɛm saa ba no no saase
ɔbɛka sɛ wona wonwerɛ aduane ne maa me eh, obi wɔ sɛ wɔ mempɛ soro te aseɛ ba me obi se it has happened to me before ɛno ɔda nyame sɛ ɔte ase se awurade no a ne bɛhwɛ yɛ ɛtefoɔ yɛde another image bi ba a santal ɛbɛboa ɛbatoma mefa asra kɛseɛ no mfa ma miracle herba and counseling center miracle herbal and counseling center na sɛdeɛ chantal ne kwame bua yɛ a yɛhu spiritual yi so mobɔ yɛ perfume no ready another perfume so yɛ chantal bɛka ho asɛm na ɛsɛm sɛ ma yie no so ɛdeda ɛda hɔ sisiɛ nyame yɛ adom a saturday chantal bɛyɛ available ɛwɔ asɔre the true gospel ministry international yɛde no bɛbɔ mpa yɛde ama wɔn a ɔma ware sɛ bayɛ basaa ɛtu akyɛɛ sɛ rings ne agyegye bi deɛ saturday

Ghana Eti Electrometer, ɛhɔ ara na ɛti. O kyia ɔmo ma me.
Mekyia all workers of Ghana Electrometer Graphic Road. Okay. Obiara tie number one FM. Nyame nhyia ɔmo. Ɛhɔ ara na ɛti. God bless FM. them.
God bless them. Na Chantal yɛn kɔ nsɛm no so. Yɛde Uh, obi se evangelist bi continue the ad lit eh, dame nhyɛ me gɔbɛ wo sɛ ɔbɛde abere pɛ sɛ modɔyɛ me so medɔ mo deɛ mɛka biaa mate ase mɛtwa so why mɛtwa admɛtene so yes eh, sɛ ta yɛwuram nnuane no a yɛtɔ no mu ɛne sɛ obi ka sɛ saaseɛ a Na ɛyɛ sɛ ɔne wo kwane sɛ biribi saa. Obi koraa kɔmɛntee yɛ ɛna ɔse like deɛ asɛm a mekaa no ne kunu nso like ɔkɔtɔɔ aduane no bi ɛna ne papa no ka kyerɛɛ no sɛ aduane no asa ɔntɔn mma no.
Saa wo deɛ ɛtoo me naa biara no. Ɔse aduane no asa ɔntɔn mma no.
Eti. Spiritually no, papa kyɛw ɔmo steady saa deɛ wei.

na obi refa wo. Yɛ steady. Wo deɛ yɛ a sɛ w'adwene mu bu ɛnte no yie a, kɔtɔ aduane wɔ baabi a wo fili sɛ wo instincts kyerɛ wo sɛ anaa wo conscience se ah asɛ ha sei ɛnyɛ ma me no, wonya di aduane no pɛ wobɛhu sɛ one, obi ne wo reda. Ɛne adeɛ a ɛwɔ hɔnom. Number two, wotɔ aduane no na sɛ woba fie a, wobɛhu sɛ before you eat the food no, Asɛ wo werɛ afi bi like biribi bi aba abɛkorɔ so wopɛ sɛ wodi asɛ w'adwene afiri so wokɔyɛ ade foforɔ aduane yi koraa sɛ mennya time ndi o Nyame ɛretwe wo afiri ho no ba w'adwene nya nkɔɔso. Obu a na aduane na ɔkɔtɔ aba no ɔyɛ a na obi afrɛ no ɔyɛ na aduane ɔbɛtu de one hour si awie
ɔsɛ me deɛ wei koraa bo deɛ ma me.
That's one big thing a Nyame de twe no ba. Yɛ a yɛadwen, yɛmfa yɛadwen Sɛ ɛnhyɛ ɛɛ so. ɛɛ mummy tie a, sɔfo maame, Mm, okay, sɛ otie a, just three days ago, mekɔtɔ aduane bi duru a na mesi menni hɔ nkɔto nkone.
okay. I don't know.
Mede me sa tu mu a na menim na mesɛ menim. No sɛ wan paa aduane wei na mesɛ menni.
Yes. I don't know. Like ɛnyɛ rev mɛnyɛ revelation Dabi. biara mɛnyɛ hwee but mebie mu ara no Na ɔka sɛ me din na ɔkyekyereɛ. Yes saa na ɛteɛ ɛna third one no a wode bɛhunu sɛ nipa ko no a ɔtɔn aduane no ama wo no sɛ wo bɛtɔeɛ na sɛ ɔnya effect bi a nipa wɔ hɔ na sɛ wahu sɛ ɔwɔ atebea ama obi seesei a na sɛ ɔmpɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ amanfo bɛka sɛ na sɛ ɛbi wo na wo ma no a ɔbɛte ama wo but ɔbɛte asisi wo yɛ a steady the way ɔsi te ma wo first ayi no ɔnte no saa mma wo biom Yɛ a steady paa ɔbɛte at ɔbɛte ate so. Ɔte ma wo a ɔbɛ reduce quantity no a ɛsɛ sɛ ba wo to w'ani tua ma wahu sɛ obi deɛ a ɔte ma wo no ɛdɔɔso ah nipa yi kura mpo tɔɔ three cedis ne deɛ a me matua five cedi no ɛdɔɔso se me me a me de me maa no five cedi no.

yɛwɛwɛ yi yɛpɛ sɛ yɛ limit to ghanafoɔ bɛboa yɛ nnuane ahodoɔ sɛn na mode fa mu de sɛ nipa nnuane nnuane bɛn na mota de sɛ nipa paa wɔ abɔntene ba dodoɔ ara ɛyɛ mo dodoɔ no ayɛ mo ɛmo ɛyi ɛmo deɛ ɛfa sɛ Jollof, fried rice ne no nkɔ because nipa bebree pɛ saa aduane no. Ɛna ɛkɔ mɔ. Ɛhɛn na ɛkɔ mɔ. Ba benku ne no nkɔ no ba deɛ ɛntaa ɛnsi. Mo fa nsɛe adeɛ. Because wɔn sɛ ɛmo no wokɔ yɛn fa no sɛ wedding a ɛmo paa ne no nkɔ no ba na nipa pɛ. Wokɔ outdoor resort a ɛmo ne no ho we. Nti ɛmo paa na ɛyɛ a yɛsi. Etu betumi, yɛka sɛ kyɔkyerɔ, bobɔ product mi deɛ nkyɔkyerɔ, mo product efiri po ase ba, wonim bi? Ebi ɔno. Mɛmbɔ ne din, me
mɛmbɔ mo ne din wɔ ha. Ba bɛn sɛ yɛka sɛ yɛba no akyɔkyerɔ de ama yɛ a, wobɛtumi ama yɛ. Mɛkyerɛ bi. A ɛwɔ market.
Ɛwɔ market. Ei, ɛne ɛ ba kyɔkyɔkyɔ ma yɛ na yɛmfa yɛmfa mo ne bi din to screen ne so ɛma yɛ. So wura bɛ bɛ bɛka no nkeka bi nkyerɛ, wobɛtumi ama yɛ bɛyɛ three. Patran.

Kofi ba bɛtɔ twɔba yɛ kakyɛ Kofi Bright gye pɛ ne shit ɛtefo yɛde ba bɛto ɛɛ hmm. ɛɛ screen no so ɛde ama nyame ma ɛhɛn ti ɛ nkaa mu a mɛdi bi pɛ ɛyi nti ɛmu wɔ nyina asɛm aba. mebatɔ onya johnny o facebook yɛde eh, product wei ne yɛ mo bi ɛba yɛ bi ama biem wadi bi da adue fa mmiɛnsa wei eti baabi si hɔ nom ebi wɔ hɔ ebi wɔ da so wɔ mm.
eti ɛmo na woka nyinaa no deɛ wode ne di ama yɛ no ebi wɔ ama woka abia na mmeɛm hyɛ sɛ mɛmma bobɔ deɛ mɛdi bi da woka abakora mɛdi bi da me ma mmea mene ntɛ noa no na ɔbi ɛkɔtɔ ɛnoa na ɔpɛ binom sɛ ɔno sɛ ɛbɛ fo bi eti

na aba nti ɛba bɛdu like street no so nti yɛmfa no sɛ nipa ko na ɔyɛ yɛ agent no ɔbɛtena car no mu na ɔde like wakɔ saa yɛmfa no sɛ Accra anaasɛ Mɔkɔla anaasɛ La Paz a na ɔde saa aduane no akɔ hɔ no. Na sɛ yɛ nɔɔma bebree na ɛmfa ha bo. Daabi daabi daabi. Ka Ghana bɛnya sika o. Eti yɛ mo ne ne kɔm bi firi bebree nyina ɛmfa ha bo. Daabi. eti anadwo twelve thirty na ɛpo no ma bi na ɛsɛ ɔsɛ sɛ labadi beach ne ɛpo ɛda nyinaa yɛyi bi ba. yɛyi ba sɛ ebie mu mmienu. ghana sɛ yifa pa na ɔmo yi ɛpo no ano bɛɛ pa na ɔmo yi ɛnɔɔma paa. ebi wɔ nom abɔɔla beach. Hmm. ayɛ ka. wọn sɛ de wɔ yɛ moses de ne po mu abɔɔ wei so a like ɛpo no bie mu mmienu no saa na ɛno so ɛteɛ.
Hence, pure streets. It's a ifa. Bola Beach na wai. Bola Beach sɛ wɔ eh, Independence or nom side. Ɛhɔ bo yi nɔɔma.
Eh. Ayɛ ka. ɛne mɛkɔ akɔhwɛ bɔ sɛ dura na dwa bɔla bi tɔbu yi nɔma paa ɛwɔ po nim
ɛtɔ sɛ wokra nyɛ deɛ anadwomɛ nkɔhwɛ kwa me Eti ɛwɔ no wakɔ yi bi wɔ ɔpɛ.
Ɔnom na ɛyɛ na yɛyɛ wei. Nti mi minim de wei wɔ hɔ teɛ. Ɛhɛn like mi mi se mi ntɔn nama wɔ hɔ but obi ɛba na ɔba abɛka sɛ ɔyɛ pɛ nɔma sei a na afei dɛ ndɛ yɛ like order na ɛde nɔma no ɛhɛn. Na mo deɛ firi ɛhɔ deɛ ba. Ti akra se de baabi a onim so mo yi Ɛnɔɔma no firi ɛpo no mu deɛ Bɔla beach Bɔla beach. Ana wonim ada venue biom. Ebi nso wɔ hɔnom a yɛfa no sɛ Labadi ne saa beach beach no hɔnom. Ɛno nso ɔmo yi bi ba. Ɔmo yi bi ba. A cars no yɛ akɛseɛ paa. Akɛseɛ. Ebi nso wɔ hɔnom a cars a like sɔfo bi mu ɔmo kyekyɛ ne nyinaa ebi wɔ hɔnom a yɛn ankasa na yɛde ba. Asɔfo ɔmo kyɛ cars nyinaa.
Batwaan. Ebi mu.
Yes. Ebi mu. Mm.
Adi so wakyɛ car no. Yeah. nti kaa no ɔnkra firi aburokyire. dabi dabi dabi dabi.
asɛm bi ɛ mpakyɛ o. ee na o de wo ɛnɛ deɛ yeeyeye. sɔfo sɔfo bi atɔ no mɛ de bɛ hyɛ friday. saa asɛm no de ee.
sɔfo bi yɛ ɛnyɛ friday awurade ma yɛn kwa. ɔyɛ bi. kaas na ɔmo kyɛ nyinaa no ɛnyɛ sɔ bo fafiri ɛyi tɛma ha bɔ tɛkurade ha bɔ
mo de firi ɛpo n'ase na wɔahyɛ nkɔfo ɔmo fa nkyɛw mo. Because yɛde kyɛ wo a ayɛ sɛ yɛ exchange wo soul. Nti obi a sɔfo no de ama no biara no ne sɔfo no agye nipa kɔ ne kra. Ne kra.
Nti wobɛhu sɛ one year or two years no na wafiri. Sɔfo bi aku obi sɛsi oku no last two years musician bi ɔkyɛ ne ka oku no. Because ɔmo nkyɛ six months o because six months anaasɛ three months a w'adwene bɛkɔ so nti ɛmfa ho sɛ two years one year three years no nti w'adwene nkɔ so sɛ sɔfo wei na eku no anaasɛ sɔfo wei na ɔde kaa no de maa no. Eti ne sɛ wobɛtumi aka akyɛ ghana sɛ obi a asɔfo bi akyɛ ne kaa biara na asɔfo no bi no ɔhwɛ yie ɔnhwɛ yie paa because ɛnɛ kaa biara na asɔfo because kaa ne bɔ yɛ den ɛbɛyɛ dɛ na wakyerɛ obiara kaa baako baako baako baako te sɛ ten. ɛna ɔmo de free ɔmo de ɔmo de ɔmo ma ɔmo particular people ɔmo nfa ma ɔmo nti mo steady they mostly give it to ɔmo a ɔmo wɔ industries of entertainment.
ɔse friday menko hmm. ɔse friday baako bi so kyɛ mo ɔyɛ ɔbaa ɔkyɛ mo ɔmo saa mo de mmea mani gani ɔde firi marine wall street ɔde tutu obi akonnwa mu ɔyɛ ɔbaa ghana ha yi a. mesi wɛ last two years mhm. ɔnye wo a wotie bi no nyontoni bi mhm. sɔfo bi wɔ akra mhm. nyontoni no wɔ sɔfo bi asɔ ne ogya ba saa sɔfo ne nkyɛn ɛna nyintini no kyɛ sɔfo no kɔ bɛfa sɔɔ no so bɛtumi ayɛ adwuma no mhm. sɔfo no kɔhu saa kwan no mhm. ɛna ɔtɔɔ kaa mhm. kaa no ne kala yɛ black na ɛmi yɛ sɛ abusuafo no mu aberante na wɔwu no abusuafo no de asɛm no ɔmo anya asɛm no hwee mm. na kabi mi kɔ fie dura sɛ ne fa mi fie ka sɔfo no ɔbɛfa ne hyɛ mm. bɔs oku aberante na ɔto dwom no ama yi sɛ no na asɔre kɔhɛ hɔ ɛhɔ pagya pagya no. ɔkya yes anwuntini no gyae sɔfo baako no asɔre no ɛna ɔkɔ sɔfo no ɔwɔ akra wɔku no wɔku bɔ wɔku no de ne mogya no apagya asɔre no ɔto nwom paa wɔku no ku no kui no ɔtɔɔ kaa no ma nam sɛ mm. ɔto funu adaka ma aberanteɛ no oh, cape coast kwan so
pai aberanteɛ no nya accident awu kɔhwɛ sɔfo esi n'asɔre no kɔhwɛ wakra yi a mo na mo ntra ha. ɔmo ma wo wo de yɛ star wo de obi a opie na nyame nsa di n'akyi na ɔmo adaadaa na ɔmo de n'aba nti ɔmo gye nipa ne kra na ɔno ne fans no spiritual na ɛba bɛ push wo wo mhm. mpatsɛ ɔte aseɛ paa ahaa asɛ nti ɔmo nfa mma any ordinary person nti ɔbɛhyɛ de atɔ ade no de akyɛw Ɔde kyɛw a ɛyɛ wo wo fans wo fans no na spiritually awɛke a ɛtwe ɔmo ɛde aba bɛka ɔno na ɛyi ho to win the number of souls. Obi asɛde me sɛ ɛmo bi so baa so deɛ ɔka neɛ no ɔse mo bi baa so ayera ɔhu bie kuro bia ɛna ɔde ne die eti eh, Robert rice ne ka sɛ de gu skin sɛ ɛbɛyɛ hye ɛbɛyɛ hu ɛmo na ɛte bɔ yɛ ka sɛ de eh, ok nyame yɛ adom a Saturday deɛ obi a ɔbɛba asɔre yɛ wɔ kwan sɛ bɛtumi aka na asɔre dɛm hɔ Ɛhɛn, Saturday deɛ, ɛne Friday. Because ɛyɛ obi brand. Ɛhɛn, yes, ɛyɛ obi brand.
Ɛyɛ obi brand. Wo sɛ, efiri po ase deɛ, but nkorɔfoɔ bi na akɔfa deɛ ayɛ ɔmo brand. Yes. Nti, yɛgya ɔmo. Mm. But, Friday prayers anɔpa deɛ, mɛka no asɔre dɛ. Mm. Na Saturday masaka. Mm. Na wɔawo deɛ ɛhyɛ ɔho nso. Nti, nyame nhyira nyame mma. Nti, ɛnkyɛ, mbɛsi ɛfa course kakra, but abayewa, nti ne yɛ hwɛ saa nɔma ne nti no. Yɛn mmieni na wɔwɔ saa ɛmo mo a yɛdi. Atwan. Na kosua so wɔn tumi deɛ biribi. Oh nkosua so yɛtumi yɛ because nkosua no mu na like me ne no ɛve saa covenant no. Ɛhɛn ebi wɔ nom a nkosua no yɛn kasa na yɛde bi ɛna ebi wɔ nom a. Akokɔ nto.
Oh. Wɔn sɛ nkosua bi wɔ nom a ɛsoso. paa na akokɔ bɛ na ɛbɛto akokɔ na ɛto yɛ
hwɛ akokɔ no akyi ɛne kosua na ɔsɛ mfiri ne mu.
nti ɛfɔ sɛ obi hɔ nom a wobɛhu sɛ wakɔ akɔtɔ nkosua no nti wona atɔ pɛ na wodi pɛ no. ɛne wanya apam
te sɛ deɛ ɛhia me ne sɛ ɛsɛ yɛnye ntom sɛ akra ase deɛ baabi a po no pie paa yɛyi nnoɔma paa ne yɛ bɔɔla hɔ bɔɔla beach

Notice ɔmo yi o. Evangelist ɔdeɛ sɛ obi sɛ ɔngye hwee ndi a ɛ ɔnfa ɔdeɛ ɔnkɔ sɛ ɛ practical mɛboa kɔ hɔ that particular time eleven thirty me mɛma wo eleven thirty going kɔ tena ase na deɛ ɔbɛhu no bɛka kyerɛ yɛ. Ɔntumi.
O o dabi sɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ dabi kɔ tena hɔ deɛ ɔbɛhu no bɛka kyerɛ yɛ okɔ so a mamfa nkyere nka wa wa wano Ma mfa nkyene nka w'ano na kɔtena hɔ. Nti ɔba pa nɔma bɛn na mo mo yi paa everyday bia nɔma bɛn na ɛba gan ewi ase. Ebi wɔ noma wig, nku, mpɔboa, ntareɛ ɛne bag ne ne ho kwa ne ba. Mo yi ba saa.
Ti na Ghana ha bɔ yɛ brɛ no sika mma. Because ebi twi fam. oh jesus awurade hu yɛ mmɔbɔ eti ɛnɛ ɛnɛ yɛde yɛn mmoa yɛ ɛnɛ yɛde si ase mpɛsɛ yɛ fa kɔs kakra ti ne tɔfa bɔ na efutuo bɛn na ade bɛ ma ɛɛ eh, ghana man. me deɛ mɛbɛka sɛ momma mpaebɔ ɛnyɛ mo aduane abe biara because yesu kristo koraa sɛ Ɛɛ yɛn bɔ mpae a abere biara nti yɛn fa yɛn like yɛn ma yɛn mpae bɔ yes yɛn ma yɛn mpae bɔ ɛyɛ yɛ aduane mm -hmm. yɛn ma nyame asɛm so ntina yɛ mu yes na fasting deɛ bɔ mmɔden anyɛ because mare nankasa yɛ yɛ fasting wɔ nti woso na woso ah. oh.
marim maame ɔtafoɔ so yɛ fasting yɛ yɛ fasting because yɛ wɔ day bi ɔnom a yɛ fa sɛ yɛ pɛ dɔm a. Ɛhɛn na yɛ like yɛfa sɛ pɛ sɔfofo ma ɔmo yɛ hye. Ɛhɛn na. Wo di asɔfo kɔ na emu tagi. Ɛhɛn because asɔfo na ɔmo ha yɛ adwen.
Eti mi no ɛna mi nso mi yɛ ɔmo target o. Like ɛsɛ obiara ne ne ta ɛɛ. Mi busa o ɛna mi mi evangelist mi mi yɛ puasefo target.

wɔde ama so paa ɔbɛnya wo saturday yɛ nnidi hmm. mpaeɛ no a yɛbɛbɔ no yɛ nnidi obi a wote biara no singlefoɔ no a monwareɛ no ma a moprepare no saturday mendidi hmm. yɛsua deɛ yɛfiri bɛsuo sɛ wade gye yawareɛ ma yɛ ɛnti memete ayɛ sɛ na sɛ ɔma yi maame wɔta fɛ bɛɛ 20 ama yɛ ɛsɛ obiara because obi ɔna ɛbɛka sɛ nipa 20 kwasem esi hɔ bɔ mmɔden ara sɛ wɔnna 15 mpo koraa Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛnya ten, you are okay. Wo nso so, fifteen, ten, saa because mimi sɛ yɛma me nkurɔfoɔ ten. Asɔfoɔ, Ɛhɛn, sɛ deɛ wɔyɛ kɔyi wɔn.
hye. Nti last one no na ɛyɛ me papa a mentumi. Wo papa yi a ɔgye wei. Ɛɛ, ɔno koraa na medanee no, meyɛ m'adwene sɛ meyɛ member, meyɛ wei sei.
wodane wo ho mɛmba ɛtu wura sɔre dɛm a wotumi dane wo ho mɛmba bi eh, ebi nso wɔ no ma me ankasa meme sɛ me starte from ne prayers baabi a ɔkɔɔyɛ baabi a ɔstarte ne mpaebɔ no ɔno mmaa na me starteeɛ because ɛdu baabi koraa me ɛnam me nti ma yɛpamo ɔmo
ne sɛ nti na ɛtoro bi a ɛsɛ yɛyɛ adwuma yi obi wɔbɛtumi ayɛ saa ne apam ma firi nɔma wa no fam but ɛna wɔ fort wodeɛ wonyɛ biribiaa but bate nɔma bi ase kwame gyae na bate nɔma bi ase ɛnɛ kasa mese me ɔmama te nɔma gyae bose afei kuro eti Yɛne yɛ papa no motumi awurawura adwuma mpanimfoɔ ne wɔn anim ne sɛdeɛ a wɔbɛpamo yɛn.
Wɔbɛpamo because woha adwen, woka nokorɛ no like wotwe nipa ɛba Kristo mu. Nti yɛde picture bi to so koraa wɔn sɛ yɛnyae. Mhm. Oh, mede ka asɛm. Ah, oh, okay. Sɛ de bɛyɛ a yɛmma nyame mma nhu. Nhu. Wobɔ sɛ na yɛafɛ dɛ ne management like nipa ɛɛ eh, Like nipa ko na ɔtake control of company no na afei de yɛde kasa kasa kasa ah, kasa gu na sɛ mo kasa kyerɛ adwumawura ɛsɛ nka yɛ adwumawura yɛ adwumawura no alaagye sɛ do agongo na bi a me nkasa sɛ de ɔmo te saa ayɛsɛ mpanimfoɔ no ɔmo nte sɛ na ma wɔn fɛ management de ɔmo yɛ cool ɔmo bu adeɛ baasa bi a nkanyɛ ɛɛ alaagye ɛna ne nan si fam ah, na nka mo de afa management no so na nka mo kasa kyɛ alagye no o oh, evangelist oyɛ se ɔda fam sɛ ne sɛ ne sɛ ɔyɛ basabasa ne ne ho nkwa ne ba na ahyɛ da de fake pictures ɛde asɛn ne no abira a wankasa no menyɛ yɛ ɛbi adwuma no so pɛ maa asɛm gyɛ sɛ mo mo pɛ sɛ mo firi ha mm. eh. na mo nya Mo nyame. Na yɛapɛ obi a ɔyɛ like ofi yɛn ankasa yɛ hɔnom na waba abɛhyɛ anan mu. Aah ne mo a wafa mo nipa abɛtena ha na ɛneɛ wɔ de di agorɔ. Yeah nti deɛ ɔno bɛyɛ ni na woyɛ fake na woba a ɛnfa ne ho because ɔno no ɔn run wosɔ bɛ saa o evangelist se se se ti mi kɔ ano ɔno akɔfa ne nipa aba. Ne nipa aba.
Fake fo na aba. Nti asɔre deɛ no a ɔɔka no ɛyɛ very very true because asɔre deɛ no sɛ ɔmo project you ɔmo redi hours a wode bɔ mpaeɛ wohu sɛ sɛ wobɔ mpaeɛ a yɛwɔ prayer take off level obiara wɔ ne prayer take off level sɔfoɔ biara momfa wei nto mo tirim all the pastors and even everybody who is a prayerful person yɛwɔ level bi in the spiritual occultic world a ɔkɔtofoɔ so nim a ɛyɛ the spiritual take off nti sɛ evangelist bɔ mpaeɛ 3 hours na yɛnim sɛ 3 hours ne prayer no bɛ take off akɔ soro ɛbɛdane fire a na Ɔwɔ ba a, ne aba bɛ yaba bɛ ha ɔno ne ba no na ne ba no attention afiri mpaebɔ so na evangelist no afei ɔde ne hours na ɔde bɔ mpae no bi akɔ akɔ ma ne ba no nti ɔbɛ double ne hours no ɔndɔboo mpakyɛ wote aseɛ paa good
ɛnɛ shanta wabie mani nti prayer level no wonduru hɔ na yɛ ready so wo take off ɛtɔ bi a confusion tumi ba na mene kofi bright ntɔkwa paa ba ne nyinaa afei ne mahu
Kofi bra. Yo, nti take off na o kan. Oh, eh, eh, no me bi wa, bo se akwan no kro. Ye be ye be stop o.
Enti wo ka last time o. Me ka Matias here. Oba Santa Matias, they say no ka che nti wo so tumi fo se. Dia bebe bia frustration bia ba me nyina me na so. Atra. Mfiri nyame ɛfiri baabi they want to frustrate me mate ɛsɛ mɛgyina ma nyankopɔn wate because deɛ meyɛ yi nnipa millions na ɛtiɛ na ɛhu sɛ facebook na ɛkɔ tuta ɛnyɛ internet o nnipa mu tie radio no dɔso ti sɛ megyaeɛ ama ha nnipa bi ɛna ɛno sɛ they will frustrate me ɛti bi so menyae nti hyɛntɔ deɛ waka na ahyɛ me den afei ne yɛbɛbɔ hɔ mmɔ nyame ne kura kofi bɛte ne bɛto so afei ne ɛdeɛ neɛ din yɛbɛka ne pɛyi deɛ ma nyame ma sɛdeɛ ɔmɛde ɔmo wo sɛ bare kingdom no mo no mo mfɛre adeɛ moka ne pɛyi ɛne ti na ɔbɛtumi yi ne ho ɔmfɛre ɛti adɛn na asɔfo no so no kora wɔ ayɛfɛre sɛ bɛka nti yɛ sɛi ɛdoɔ sane chantel wonti meyɛ sɔfoɔ but masasa kyerɛ saa ka ho mm. wɔasɛm aka yɛ ni masasa kyerɛ biem afei na ghanafoɔ bɛte nsɛm sɛde bɛyɛ nyame ma yɛbɛtumi agya ɔbaa yɛyera yɛyera o hɛ nyame ma ɛyera no